Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Aƒetɔ Yesu me, megado egbe na mi le egbe ƒe ŋkekenyuie hã dzi. Eye wònye dzidzɔ gã aɖe nam be megale mia gbɔ le gaƒoƒo ya me. Eye menya be nenema ke wòanye dzidzɔ na miawo hã be míawo katã míegale Aƒetɔ la ƒe ŋkume be negaƒo nu ƒo na mí le gaƒoƒo yawo me. Lɔlɔ̃tɔ ye wònye. Eye ye ŋutɔe nye lɔlɔ̃. Miedakpɔe be miagato eƒe nyawo me gaƒoƒo ya me. Nɔvinye, ɖe se kpɔ wogblɔ be aƒetɔ be yenya le tame ke ɖo ɖe agbe ŋu na wɔa? Ebe dzɔgbonyui ƒe tamee eye menye dzɔgbo dzɔgbovɔe o. Aƒetɔ le gbɔgblɔm be kpla alo ɖoɖo ke wɔ ɖe agbe amegbetɔ ƒe agbe ŋuti la enye ɖoɖo ke nye ɖoɖo nyuitɔ kekeake si ke nye dzɔgbo nyui be yetsɔ dzɔgbonyui tsɔ de amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me eye menye dzɔgbevɔ̃e o. Nɔvi ɖe ate ŋu ase nya ya gɔmea? Elabe Aƒetɔ di be le yeƒe eh, ɖoɖo alo Etalonyo si ke le esi ne mí amegbetɔwo katã la ye nye bena míavo va kpe ɖo eye míakpɔ dzɔgbenyui le agbenyigba si ke dzi wòme mí ɖo le afia le ke. Ke biabia nye be Mawu ƒe ɖoɖo alo eƒe plan si ke wòɖo nye dzɔgbenyui ƒe eh, tameɖoɖo ɖi ɖewo o hã enye eƒe gomekpɔla. Nenye be enye eƒe gomekpɔla la, ke míeda akpe na Mawu. Vɔ emɔ ɖe dzie wotona hafi kena ɖe Mawu ƒe tameɖoɖo ya. Ke wòɖo nye dzɔgbɔnyui ƒe tameɖoɖo la, emɔ ɖeka aɖee li, ye nye Yesu Kristo. Nyateƒe ɖeka aɖee li, ye nye Yesu Kristo, eye agbe ɖeka ɖe li ye nye ye nye Yesu Kristo. Emɔ bubu aɖeke megali o, eye nyateƒe bubu aɖeke megali gade eyawo nu o, alo agbe bubu aɖeke mele afi ɖeke abe kpɔtsɔ ŋu ke le Aƒetɔ Yesu Kristo me le ɖoɖo alo taɖodzinu si ke Mawu wɔ ɖe mía amegbetɔ katã ƒe amenyenye ŋu la megale afi aɖeke o ye ŋutɔ me ko ye wògale na mí eya ta gbe sia gbea mínɔa ewli ya dom be ame sia ame netrɔ le eƒe dzi me ne wòava aƒetɔ gbɔ ame sia ame negbe nu le ye ŋutɔ ƒe plan alo wo ŋutɔ ƒe ɖoɖo ke ya le ɖoɖo ɖe ŋutɔ ƒe etsɔ me la, nàgbe nu le gbɔ ne nàtrɔ va enuɖoanyi si ke nye Aƒetɔ Yesu Kristo alo Mawu ke wòɖo nye ŋutifafa ƒe etame si ke wòɖo ɖe míaƒe agbe ŋu la bena wòate ŋu ava me le míaƒe agbe me nenye be míetɔ ɖe eŋu. Elabe Biblia gblɔ bena Yesu ɖekae nye mɔ la, nyateƒe kple agbe la. Ame ɖeke make ɖe Fofo la ŋuti o ne menye to Yesu dzi ko. Yesu dzi koe míate ŋu ato ale be Mawu ƒe etaɖodzinu alo ŋutifafa ƒe tame si ke ɖo ɖe mía ŋuti kple dzɔgbevonyo ƒe tame si ke ɖo ɖe mía ŋuti la ne wòate ŋu ava me na mí le míaƒe agbe me Menye be gbe ame geɖewo woawo ŋutɔ wɔ plan ɖe wo ɖokuiwo si be yeawɔ ya yeawɔ ya yeawɔ ya gake ne be mele Mawu ƒe plan me o la awɔ kakakaka gakea mate ŋu ake ɖe ɖeke di be ɖeke ɖeke wòɖo la nɔ ɖo o eya ta wòle vevie be míexɔ enya tso aƒetɔ gbɔ be ee eye ama ne yike eye mele mo la womete wɔ naneke si wowɔna o nyateƒe nya wònye ne yebe aƒetɔ mele mo la womete wɔ naneke si wowɔna o elebe aƒetɔ enye miaƒe agbe aƒetɔ enye mɔ si ke miale aƒetɔ ke ganye nyateƒe si ke me mia mianɔ eya ta nɔviwo megale mia ŋkume be magaɖo kpe nya yawo dzi na mi, elabe egbe la, ame geɖewo le fuflum to mɔ vovovowo dzi hele gbɔgblɔ be yewoake ɖe Mawu ƒe taɖodzinu alo yese plan ke nye ɖoɖo ke nye Mawu ƒe ɖoɖo la be woake ɖe eŋu. Vɔ womake ɖe mate ŋu ake ɖe Mawu ƒe ɖoɖoa ŋu nenye be mele eƒe ɖoɖoa me o. Mawu ƒe ɖoɖoa me ya la nɔ afia tɔ ke ɖe eƒe eh, talodzinu si ke wòɖo ɖe agbe ŋu na eme vava le agbewò me. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, game su be miase eh, Mawu ƒe eh, Mawu ƒe nya gɔme Megblɔ be nɛ be te sia Mawu ƒe nya gɔme la, ate ŋu se wò ŋutɔ agbewo gɔme. Ke menye wò ŋutɔ tɔ nye agbewo la, ate ŋu se gɔme. Ale be aleke ye Mawu ya di be nànɔ agbea ɖo la, ate ŋu nɔ agbea ɖo nɛ nenema pɛpɛpɛ. Ale be ŋugbedodo siwo katã le agbe si ke Mawu be nànɔ nɛ ŋu la, ekatã ate ŋu va me nɔ le agbewo me. eye gawu la, ŋugbedodo si ke wodo na mía amegbetɔƒomea katã bena ne míexɔ Yesu Kristo dzi se la, míakpɔ agbe mavɔ eye agbe mavɔ la Yesu Kristo mee wòle. Agbe mavɔ la Kristo Yesu mee wòle. Mele afi bubu aɖeke o. Mele tsɔtsi me o. Mele habɔbɔ aɖeke me o. Mele ame aɖeke si me o. Ke Yesu ɖeka ƒe asi mee wòle. Vɔ eɖewo la nya eye la do dzesi be nyateƒe ya ye le Mawu ƒe plea mea, Mawu ƒe nuɖoa yomea, elabe ebe ye nya ta ɖo eta ɛ nuka o eta ye nya ŋugbe si ke do ɖe míaƒe agbe ŋu alo ta ɖo dzinu alo ɖoɖo ke wɔ ɖe míaƒe agbe ŋuti. Dzɔgbe nyuie ƒe ɖoɖo ye menye dzɔgbe vɔ ye o. Bena nu sia nu si ke ame sia ame le mɔ kpɔm na la nate ŋu asu ye si. Míaƒe mɔkpɔkpɔ fi ka wòanɔ be ye nua le tɔm su mía si ne menye Yesu Kristo me ye o? Yesu Kristo ɖeka me koe ye ŋutifafa alo tameɖoɖo ke Mawu ɖo ke nye dzɔgbonyo ƒe tameɖoɖo la be nàte ŋu va me na mí le míaƒe agbe me. Aleluya! Eya ta wòle vevie be nye kpli wò la míase nuawo gɔme lekea? Egbea ame sia ame le tsɛtsi nu nyateƒe, eye woyia gbedoɖaƒe hã nyateƒe. Ke biabia si nye be ɖe plan ke Mawu be nànɔ eme ye ma la, plan ke mee Mawu be nànɔ ne yeƒe ɖoɖo alo yeƒe plan neva me ɖe ye emɔ ma dzi nèlea? Ye le veve ɖe. Esi amewo metɔ nya mɔ o la, ye ta ya ame geɖewo le egbe la, woflu wo to emɔ vovovowo dzi. Woflo to emɔ vovovowo dzi eye wonɔ yaya ƒe nya gblɔ na wo gbe sia gbe be Mawu ayra mi. Mawu ya yayratɔ ko wònye eye do ŋugbe be yeayra mi nyateƒe. Vɔ edze be aladzesi si ge yayra le. Ne nye be Edi be yeayi du ɖe me kpɔ le kpɔɖeŋu me. Eɖo la nya edua ƒe fike ositi le. Eye vi do ɖe be agaɖo avio tsa anya fike osuti esi wòle kom eye alanya fi si ke yòle kom. Aleluya. Eya ta nɔvinyewo le Kristo Yesu me kple ame siwo katã sia eh, Mawu ƒe nya toa eƒe gbetakpɔla Yesu nyo dzi. Mele gbɔgblɔ na mi be eyi ɖe de azɔ be ame sia ame netrɔ va nyateƒea gbɔ. Nyateƒea la ye wɔna amewo trɔna zi ablɔɖevi alo ame vovo. Nyateƒea manɔe me la anɔ tsaglala tsam gbe sia gbe. Nɔvinye, Egbe la, ame geɖewo wodea ɖe amewo dzi ɖe paske enye amegã aɖe alo nɔ ame ame ɖewo ƒe akpa dzi be ame ya nye ŋɖe ale akpe ɖe ŋutinye. Emawo katã wonye xexeme ƒe esusuwo. Vɔ susu ke nye Mawu tɔ la nye bena míawo katã la míaƒo ƒu ɖe ye me elabe eya me ye wowɔ mí to Eye etsɔ eƒe agbegbɔgbɔ de nye kplo me, bena mitrɔ zi luʋɔ gbagbewo. Lɔlɔ kee Aƒetɔ tsɔ lɔ mi la, ena be etsɔ ye ŋutɔ ƒe agbe tsɔ ɖe ayi ɖe mía ta, ale be agbekpɔkpɔ ke le eya ŋutɔ me la nasu nye kplo si, ale bena mianye yeƒe subɔla nyateƒetɔwo, asubɔe le gbɔgbɔ kple enyateƒe me. Nɔvi lɔlɔtɔwo, Edze be míase nu do gɔme vevie, eye wòle vevie be nye kple wò la, míase egɔme vevietɔ. Elabe ne mèse egɔme o la, ànɔ ɖokuiwò blem ɖe yame gbe sia gbe be, Nye hã meyina tsɔtsi, nye hã pastɔe menye, nye hã megblɔna mawumenyae, nye hã mesunabɔ Mawue. Vɔ míase be ɖee, plan, plan ke magblɔ be enye edzɔgbonyoe ƒe plan alo dzɔgbonyoe ƒe etameɖoɖo alo ŋutifafaa ƒe tameɖoɖo ɖe ye mee nèlea? Enumadolae nye agbagbãegbãe ma. Wòle abe agblɔ be nye tsɔtsi la alo medoa gbe ɖa alo medzɔa ga sugbɔ le tsɔtsi alo medzea ha ŋutɔ le tsɔtsi alo nye mebi ŋutɔ le tsɔtsi la menye nya ma gblɔm le o. Egbɔgblɔe be ɖeɖekpɔkpɔ ekpɔ ɖeɖea? Ɖeɖekpɔkpɔ ke Kristo tsɔ va na nye kplo ɖe wò hã kpɔea? Elabe ne mekpɔe o la, woagakpɔtɔ nɔ flo nu gbe sia gbe. Ne mekpɔe o la, woagblɔ be ne dzɔ ga sugbɔ la Mawu la yra o. Ne mekpɔe o la, ne woagblɔ be ne ebi ebi le tsɔtsia sugbɔ la woayira o. Ne mekpɔe o la, woablo to mɔ vovovowo dzi eye woakpe tsi ɖe nɔ be nano gɔ hã ne nakpɔ yayra alakpae. Woatsɔ nu ɖe nɔ be natsɔ de su ɖe gɔme eye ye alakpɔta o alakpae. Woatsɔ ŋɖewo nɔwo be ɖatsɔ sa ɖe ali, eye eyawo katã la, alakpae. Kristo la, nuɖeke mekpɔe o, ye ŋutɔ ɖeka koe li eɖokui si. Yesu Kristoa, ye ŋutɔ ɖeka koe li eɖokui si na mí amegbetɔwo katã. Eya ta nɔvi, dzudzɔ ɖokuiwò beble, elabe womedoa hehe ɖe Mawu nu o. Womedoa ʋe ɖe Mawu nu gbeɖe. Eya ta ɖo la dzidzɔ ɖokuiwò beble. Ale be tso fifia dzi la, nàdze si bena Mawu gã aɖe li, ŋusẽkatãtɔ aɖe wònye, eye eya ɖeka koe le ate ŋu ate ŋu afia mɔ la, elabe eye nye mɔa kple nyateƒe kple agbea. Eya ta medi be nɔvi, wò ke le nya ya sem la, medi be nàtrɔ le wò dzi me ne nànɔ agbe ɖe Mawu ƒe nya nu. Elabe ne ame sia ame si ke trɔ le dzi me le amenuveve ke xɔ tso Mawu gbɔ la, woawoe nye ame siwo le akpɔ gome le Mawu ƒe nuɖoanyi siawo me. Elabe Mawu do ŋugbe geɖe ɖe míaƒe agbe ŋu ale gbegbe bena míawo abe yeƒe dukɔ ene la, míavo le mía ɖokui me ava kpe ɖo, eye nu nyui na ame siwo nye mía tɔ le agbenyigba dzi la, ne woate ŋu asu mía si hã va kpe ɖo. Eya ta nɔvinye vevietɔ atsɔ wu la enye agbe mavɔ kpɔkpɔ, agbe mavɔ kpɔkpɔ, agbe mavɔ kpɔkpɔ ye nya mi ye le vevie be nye kplo mía nya. Eye anyigba ya dzi mitua, miklɔe tu ɖo xoxo ya, bena miate ŋu kpɔ egome vavã ma si ke Mawu tsɔ edo ŋugbe da ɖi na mi. Elabe Mawu ƒe ŋugbedodo katã wole teƒe. Egblɔ be ame dzɔdzɔewo la, woawoe le anyi anyigba ƒe dome. Eye nenye be wòaɖo teƒe na ame vɔ̃ɖiwo la, ame dzɔdzɔewo le akpɔ teƒe, ame dzɔdzɔewo le akpɔ teƒe. Alo menye nenema ya? Ta nɔvinye, Wotsɔ da ɖe nɔnɔ emɔ nyuitɔ aɖe dzi si ke nye Kristo ƒe mɔa, ke nye Kristo ƒe agbea, ke nye Kristo ƒe nyateƒea, eye nyateƒea mía didi gbe sia gbe. Menyo mía folo amewo yo, menyo mía yi ɖe tsɔtsi ɖewo me ko yo. Míeyi la, míakpɔ be nyateƒea le afi ma, Kristo le afi ma, agbe le afi ma, Agbea la enye Yesua. Enye Yesu ɖeka ma. Eya ta nɔvinye, medi be nàse nya yawo ne nakpe ɖe ŋutiwò ne natsɔ ɖoko na Mawu blibo le ale be plan alo ɖoɖo ke Mawu wɔ ɖe agbe wò ŋu la, ne wòate ŋu va me le yeƒe ŋugbedodo la nu. Edo ŋugbewo na mí zã. Ebe vɔ ɖeke maƒo go mí o. Ebe míawo míɖo ŋusẽ aɖafɔ dzata kple efliwo dzi kple dao dzi kple gbɔgbɔ makɔmakɔ dzi, gake naneke mawɔ mí o. Ŋugbedodo mawo le Kristo me na mí. Eya ta nenye be wò hã ètɔ ŋu ge ɖe plan alo ɖoɖo alo taɖodzinu alo eh, eh, ŋkɔ eh, dzɔgbonye ƒe plan alo dzɔgbonye ƒe ɖoɖo alo eƒe taɖodzinu ke mawu ɖo ɖe etɔwo katã ƒe agbenti la ne ge ɖe me yesu me koa ehã anya be nye gomkpɔkpɔ le gomkpɔ la le esiawo katã me le mawu ƒe ŋugbedodo katã me eye anɔ dedie le agbenyigba ya dzi eye la kpɔ agbedidi hã eye nu sia nu la ayi ɖe ɖoɖo nu elabe menya amegbetɔ Plante wɔla alo ɖoɖoke wɔla ye la gblɔ be ye nye Mawu ƒe ɖoɖo o. Ke bia se be Mawu ƒe ɖoɖoa ɖe yeage ɖe eme boŋ ale bena yeate ŋu akpɔ ŋugbedodo siwo katã Mawu do ɖe ame siwo katã nye etɔ̃ la ƒe agbe ŋuti, ne wòava eme na Mawu ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Ta nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, migase mia nɔvi Yesu nyo o. Woyina Mawu lolo ƒe gbe tso True Forgiveness Mission, Australia. tɔtrɔ ɖe Mawu ŋu ele vevie. Ame ɖe koe tsɔ tsɔna Aƒetɔ Yesu Kristo blibo la ye nye nu si ke gblɔ mi le bena ame sia ame natsɔ eƒe agbe na Kristo le nyateƒe me ale be Kristo natrɔ zi eƒe agbe ne wòatɔ ŋgɔ be ne mele agbe la menye nye gale agbe o Kristoe le agbe le menye eye Kristo akplɔ le wò agbe ŋkeke katã me eye dzinu la ko la nye elabe eɖu dzi na mi eye wògblɔ be, Miawo nye dziɖulawo klolo! Mawu neyra wò bena èse nya yawo. Ta medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi bena nu sia nu si ke le bɔ la wòa, alo nu si ke nu tsaka wole aƒea gɔme la, o, eka tutu na nye tɔ gaƒoƒo ya me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, bena nàdze agbagba nàge ɖe Mawu ƒe eplan alo eƒe enuɖoanyi me, ale bena wò hã nàtɔ kpɔ gome le eƒe ŋugbedodowo katã me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. ɖe Yesu ƒe ŋkɔa me, ɖe Yesu ƒe ŋkɔa ta, eŋu la ta neva me nenema. Amen.